Diolch yn fawr iawn am siarad efo ni heddi. Rydw i'n un ar bymtheg oed, ac rydych chi wedi bod yn Brif Weinidog am ran fwyaf o fy mywyd i hyd yn hyn. Beth ydych chi'n meddwl oedd eich llwyddiant mwyaf pwysig yn eich amser fel Prif Weinidog? Wel, byddwn i'n gweud bod y refferendwm yn 2011 wedi bod yn holl bwysig achos hwnna oedd y sylfaeneth yn ei adeiladu shwt gymaint o bethau, sef y Ddeddf Rhodd Organedd, sydd yn meddwl bod bobl yn yn fyw o achos hynny. Uh, beth ni'n gwneud ynglyn â gwasanaethau cymdeithasol a hefyd uh, addysg. Mae yna gyriclwm newydd yn dod mewn wrth gwrs uh, cyn bo hir. Bydd yn gyriclwm sydd bydd yn arwain y byd yn uh, fy marn i. Un peth arall byddwn i'n gweud hefyd yw hyder. Mae hyder pobl Cymru wedi codi llawer ers 99. Pryd ni, oedd bobl yn meddwl bod ni'n ffynnu dim byd yn hunain. Nawr, does neb yn dal hynny. Mm.
Mae'r Senedd wedi bodoli am ugain o flynyddoedd erbyn hyn. Yn ystod yr amser yma, mae wedi derbyn mwy o bwerau, ond mae yna nifer o bobl sy'n credu dylai bod mwy o ddatganoli i Gymru. Sut ydych chi'n gweld dyfodol Senedd Cymru? Pa bwerau sydd angen ar y Senedd? Dydy e ddim yn cael ar hyn o bryd. Wel, y- yr un mwya yw cyfiawnder, byddwn i'n gweud. Mae yna rhai pethau bach hefyd, ond mae cyfiawnder yn rhywbeth sydd wedi cael ei ddathlu nôl i'r Alban a hefyd i Ogledd Iwerddon, so felly dim ond pobl Cymru sydd heb unrhyw fath o reolaeth dros uh, system cyfiawnder. Dyw e ddim, mae'n rhywbeth mawr, mae'n ffili cael ei wneud dros nos, ond mae rhaid i ni fy marn i i edrych ar creu system cyfiawnder yma yng Nghymru yn yr un ffordd sy'n wir yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Ydych chi'n gweld pryd gall Cymru fod yn wlad annibynnol? Wel, dwi ddim yn gweld beth yw'r mantis. Dwi ddim, dwi ddim, dwi, dwi ddim yn erbyn e o ran, ran gwyddor cryf, ond yn ymarferol, achos byddwn ni'n gweud, wel, beth byddwn roi i ni? Bydde 20% o dwll yn y cyllideb i, i ddechrau, na bod y bobl yn gweud, wel, oce, okay, ond mae Iwerddon wedi yn dda, wel, oedd Iwerddon 70 flynyddoedd yn neud na, a oedd na ryfel ar, ar ddechrau genedigaeth um, uh, Iwerddon hefyd. So felly, i fi, a bydd yr annibyniaeth yn ala ni, yn, yn ala fi i dwmlo'n fwy uh, Cymreig? Na, bydd e. Uh, I fi, y dyfodol yw cael senedd cryf datganoledig yma yng Nghymru. Ac i fi, fi'n credu bod hwnna'n ddigon i ni. Un o'r blaenoriaethau rydym wedi penodi fel Senedd Ieuenctid yw ystyried yr effaith rydym yn cael ar yr amgylchedd. Mm. Beth ydych chi'n meddwl yw'r pethau mwyaf pwysig gallwn ni wneud yma yng Nghymru i atal y newid trychinebus yn ein hintoedd? Wel, un o'r pethau os mae bobl yn gweud yw, wel, i ni ry fach yng Nghymru i wneud unrhyw fath o, o wahaniaeth. Dyw hwnna ddim yn, yn iawn. Se pawb yn gweud hynny, bydde dim byd yn digwydd. I fi, mae, mae'r problem plastics yn, yn broblem sydd yn uh, argyfyngus ar hyn, o bryd, ar hyn o bryd. Ni'n gweld, wrth gwrs, beth sy'n digwydd yn y moroedd ar draws uh, y byd. Uh, Ac i fi, y pethau bychan yw'r pethau sydd yn bwysig nawr, achos ni wedi delio gyda siwr gymaint o'r hanes diwydiannol o dynu a'r problemau llygredd o dynu y flynydde yn ôl. Dwi ddim wedi mynd yn gyfan gwbl, ond maen nhw wedi cael ei ddelio da mwy neu lai. Ond nawr, mae rhaid ni ystyried am mha ffordd ni'n byw, beth ni'n defnyddio, beth yw'r effaith ar y planet, achos Mae rhaid ni sylweddoli, yr unig ffordd i ddatrys y problem sydd gyda ni, a mae fe'n broblem sy'n mynd i effeithio'r genhedlaeth nesaf, nid cenedlaethau ar ôl hynny, yw gweithio gyda'n gilydd ar draws y byd. Mm. Uh, ond mae rhaid ni'n neud, wrth gwrs, dwi'n ddim yn meddwl, wrth gwrs, wrth gwrs bod ni yng Nghymru ddim yn neud dim byd yn y cyfamser. Mm. Mae nifer o bobl yn dweud dylwn ni galw ar gyfwng amgylcheddol. Mm. Um, Beth yn eich barn chi yw ystyr argyfwng amgylcheddol? Wi'n credu bod e'n ddatganiad o ddwr o realiti. Dwi ddim yn siwr yn gwmws beth fydde i'n meddwl ynglŷn â beth sy'n wneud nesa. Ond oedd pawb yn meddwl, wel, falle bydd effaith mewn falle canrif, ond nid felly mae'n mynd i fod. Mae pawb yn gweld nawr bod yna effaith mawr yn mynd i fod. Ta beth ni'n wneud nawr, wrth gwrs, achos os ni'n newid dros nos, bydd yna effaith am ddegawdau i ddod. Ond y cwestiwn i ni fel, um, fel pobl ar, ar y ddeiar yw hwn, a di moyn sicrhau bod yn ddyfodol i'n plant ac i'r cenedlaethau i ddod, neu oes ni'n jyst mynd i fyw uh, fel se hwn yw'r yw amser, yw'r yw blynyddoedd diwethaf sydd sy dan y planet. A, a, I fi, mae rhaid i ni ateb y cwestiwn hwnna uh, gyda'r ateb cynta. Ac wrth gwrs, effaith bydd yn effeithio ar fy nyfodol i, achos yeah. yn y dyfodol mae'n mynd i effeithio ar yng nghanol i fi. Ti'n un oedran yn fab.
So, yn ei tygau, wrth gwrs, rhywun pryd. So, na, na, so wy'n deall, wrth gwrs, yn iawn. Gan eich bod chi ddim yn Brif Weinidog a bod gennych chi ychydig mwy o amser, beth ydych chi'n gwneud gyda'r oriau ychwanegol dydych chi ddim yn treulio mewn cyfarfodydd cabinet? Wy dal i fod yn fisi, mae'n beth od. Dwi ddim cweit yn beth ar y penwythnos na'n y nos. Ond beth dwi wedi ffindo yw, a gwaniaeth yw, pwyse, nid trwy gymaint yr amser ond y pwyse, dyw'r pwyse ddim yna. Chi ddim yn meddylu pendrwmu trwy'r amser ynglyn â beth sy'n digwydd yy yng Nghymru a gorfod ymateb trwy amser i beth sy'n digwydd. Chi ddim yn trwy'r papure, wel electronig nawr dyddie hyn, yy a gorfod gwybod popeth a a ma' ma'r ma'r pwyse yna wedi mynd a ma' hwnna'n rwbeth ma' rai' fi weud o- yy hwn hwn yy o'n i'n brif weinidog Hwnna oedd y job un o'n i rioed wedi moyn neud, a mae wedi bod yn anrhydedd i neud e, ond oedd naw mlynedd yn lot. Uh, gormod, byddwn i'n gweud. Uh, a uh, yn y diwedd, mae rhaid i chi wneud rhywbeth sy'n tynnu pwysau yna bant o'ch sgwydda. Yeah. Nawr, Dewi, ti yw aelod uh, Senedd Ieuenctid Cymru dros Bont y Pridd. Y cwestiwn yw, pam wyt ti'n gwneud e? Um, fi wastad wedi ymddiddori ychydig mewn gwleidyddiaeth ac yn ddiweddar, yn enwedig ar ôl y bleidlais i gadael yr Undeb Ewropeaidd a y cymaint sy'n digwydd yn y newyddion, o'n i'n teimlo'n angerddol bod rhaid i bobl ifanc, um, bod, i, bod rhaid i lais bobl ifanc cael ei chlywed. Mm -hmm. um, ac o'n i'n teimlo uh, bod llais pobl ifanc ar hyn o bryd um, ddim yn cael ei clywed mm -hmm. gymaint a gallu fe. Um, a mae'n un o beth, o'n i'n meddwl, gallu fi roi Fi, fi'n clywed llawer o bobl yn fy ysgol, yn enwedig yn cwyno am pethau am wladwriaeth a phethe sy'n yy effeithio ar fywyd pob dydd. O'n i'n me'wl fi isie neud rwbeth, fi isie neud rwbeth sy'n myn' i ga'l effaith a fi isie ga'l fy llais wedi glywed. So beth wyt ti'n credu all- yy yy ti gallu gallu ddod i dod i'r yy yy swydd dy dy hunan? Beth fi gallu yy yy ymroi i'r swydd? Yy, dwi'n gallu, yy, dwi'n credu yy, fy mod i'n rhoi yy, llawer o egni mewn i fod yn aelod o Senedd Ieuenctid. Yy, dwi eisiau cwrdd â nifer o bobl a wneud yn siŵr bod fi'n cynrychioli barn yy, pobl ifanc Pontypridd a Chymru. Yym, dwi hefyd, yy, dwi'n teimlo'n angerddol iawn am newid hinsawdd yym, a taclo'r problem hynny. Ac o'n i'n teimlo yym, bod fi 'llu, mewn ffordd, fod yn platfform um, felly codi anwybyddiaeth am hynny. A ni'n siŵr bod ni'n dangos i pob genhedlaeth arall bod hyn yn blaenoriaeth i bobl ifanc, um, achos mae'n mynd i effeithio ar ein dyfodol ni. Wel, Evan, fi wedi gweld yr angerdd sydd yna, uh, yn enwedig wrth gwrs dros uh, yr amgylchedd. Ydw i'n meddwl nawr bod ti'n mynd i edrych i'r maes gwleidyddol i gael gyrfa yn y pen draw? Efallai, mae'n rhywbeth fi'n ystyried. Um, ond mae'n, fel, mae gen i um, uh, diddordeb mawr yn y gwyddoniaethau. Mm -hmm. A hoffwn i fod yn ddoctor, rwy'n credu, os dwi'n gallu. Um, a wedyn, efallai ar ôl gyrfa yn mwyn ddoctor, efallai wedyn mynd mewn i'r byd gwleidyddol. So fi hefyd yn credu bod yn bwysig cael gyrfa i weld y byd go iawn cyn mynd mewn i ddeudyddiaeth. Mm. Nawr mae hwnna yn ddoeth dros ben, achos fi wastad yn gweud, mae'n bwysig i ddod o rhywbeth mewn i wleidyddiaeth, uh, a'r profiad hynny a dod fe mewn i, i, i wleidyddiaeth, ddim yn syth mewn i, i wleidyddiaeth. O'n i'n far gyfreithwr am ddeg mlynedd, a oedd yna help mawr pan nes i mewn i'r uh, lle hyn. Nawr dwi'n mynd i ofyn ychydig o gwestiynau cyflym, os gallwch chi ateb nhw, os gwelwch yna. Uh, rygbi neu bildroed? Rygbi. Game of Thrones neu Line of Duty? Line of Duty.
Twitter neu Facebook?
Facebook.
Gadael neu aros?
Aros.
Cytundeb Theresa May neu gadael heb gytundeb? Cytundeb Theresa May.
Dewi Llwyd neu Vaughan Roderick? Dewi Llwyd.
Sam Tân neu Super Ted? Super Ted.
Pobl y Cwm neu Rownd a Rownd? O, Pobl y Cwm.
Royal Welsh neu'r Eisteddfod? Eisteddfod. Uh, Caerdydd neu Abertawe? Caerdydd.
Sir Forgannwg neu Sir Gâr? O! uh, Sir Gâr. Mae dyma rhan fwy o'r ti'n i'n dod o.
Codi'n fore neu ar eich trefn hwyr? Na, fi'n sefyll yn hwyr.
Sefyll yn hwyr. Môr neu mynydd?
Mynyddau fi. Tei neu dim tei? Dim tei.
Eich hoff fand neu artist? Queen i fi.
Eich hoff llyfr?
Skeleton Crew gan Stephen King.